N ba kau verde, N bai nben, ma N ba ku nha dinheru, N bai ku sodi nha trabadju, N ka ba ku nada di ningen, i menus ki N obi ta fladu ma fladu ma N leba kusa di algen, ma mi N ka leba nada di ningen, nen N ka da nha fidju ropa uzadu. Nton, ta visti kel ki N leba nha fidjus, ki N leba nha familia, N bai ku so kusa ki N kunpra nobu. Si N fla nhos ma N gasta mas di kuatu mil eras so di ropa pa N mostra nha fidju, ma mi ma N sta na mundu. Sima N ka ta fla nhos, N bu vidu na poza. N ka sta ta na njutumentu, N ka sta na nada, pamodi, mosinhu, munti argen ka ta da se kabesa ruspetu, munti argen ka ta da se kabesa valor. Pamodi, gosi, na redi sosial, tudu argen e balienti, tudu argen ta faita ku argen, tudu argen ta papia. Ami N ta kumesa na omi. Ami N ta fla, ami N ka ta faita ningen, ami N ta marxa, N ta anha trabadja tudu santu dia, N ta kati kati ku makina, ku faramenta, ku kili kila, ka N korda disu, ka sa tu ta panha asidenti, ka ta panha asidenti, ka sa tu ta txia kasa ku bida, ka ta sabe, ka ta sabe. Ago N ta seta algen pa xinta na na na paranoia ta koban. Ami, grasas a Dios, algen N podi papia ti koka. N ba Kabu Verdi, N fasi nha trabadja di omi, sima tudu omi ta fasi. N ka ba korda tras di mudjer, N ka ba korda tras di nen, N ba oia nha mai ku nha mai, ki N ba oia ku nha fijus. N bai N kumi N bebe ma uxi N pega makaku beiu li vira Mon sinhor so Dios sabi fasi kusa José ta sta na si Instagram e ta fasi video e junta ku algen e koban e koban e papia kel kela ma N ben ma mudjer kore ku mi ma e kore ku mi ma kel kela ma mi ma N ta paga renda e suma sa kil graças a Dios N ten dinher di paga renda Mon sinhor N ta ben di trabalho

Pa N puru spetu na mundu Omi ka ta koba algen na si mai Mesmu bu ta sta na bu live Bu live di bo Kurxa ningen N faita ningen Ruspetu pa muri Mo si mai ta sufri mutu txeu Mi N ka ta seta Mi Ami N ta fla un kusa Ami N ta sta na nha ka N ta fasi nhas video N ka ta rimia nomi di ningen Ma si pujulika-l nu ta ba pa infernu Nu ta kamba na mar di kaiaka Nu ta foga nu ta bebe agu mar Nu ta bebe diabu nu ta sai Nu ta kumi karni diabu nu ta kumi nu ta be Ma bo nunka mas bu ka ta koba ningen. Algen ta rispita kunpanheru. Nhos sta orienta fase nha vida, nu ta lima nomi di algen? N sabe mesmu ki sta un monti zangaru ki es sabe lima nomi. N ka ta lima se nomi. Juzé di Sagrama N toka nha andi li, N ta obi la oji. E ka baza ofrena, nau. E rispitu ki N pui, ki pa N pui, pa N pui. E rispitu ki N pui. Mi mi la di trabadju kansadu. N toka nha andi ti N kansa. N djobe tudu el, larga mudjer e kori. Ami N ta konta nha verdadi, mo sinhor. Mi riba nha karni, omi ta mata-m. Riba nha kapiton, omi ta mata-m. Ki N ka ta seta. Oxi N toka makaku dja. N pensa ku se, Kel li N ka ta da kumida so pa so pa pa N piga kani nau. Omi ta njutu, N ta tenta njutu, nu ta mata kunpanheru. Ko verdadi pa fla. Ken ki fla ma N ta pega li, e larga mi anbra e ratxa txada. Nhos pensa, e pensa kuma mi e seba ku fidju di kes genti pragadu la nsin, e sta ku algin na se mai. Mesmu N ta ku se mai, algin ka ta ruspeta se kabesa. Ami N ta ruspeta nha kiminta, mosiu. Kel-la ki pun na mundu. N ta pidi Deus kada bes más pa da-m más ruspetu pa N ruspeta. N ka ta atxa nul na algen pa ben faze-m ruspetu. Ka ten ómi, ka ten mudjer. Mudjer é pa pega pa tra kóka di un bes. Asi es ta branda. Es ta branda. Pamodi algen ta fika ta bo, bo ta manxa, bu ta bai trabadja, bu ta bai faze bu trabadju pa bu ten un vida trankilu pa bu sabe di bu fidju, pa bu sabe di bu família. Algen ta koba-u so na kel párti más fraku ki nha mai ka ten nada aver. Mos, nhos sabe ku serga aba bu ta sta ladu bai na féra, ki é féra ki la nhos ka, monti ka ta bai pamodi. Es ta tranka i kusa na kabésa ku kusa na bóka. Kila ka ta bai. Ami N txomadu fladu i ma medu ku fla ma nha mai ka ten vida más. Nha mai na, na kama, si ka, si ka trokadu doroti ka ta vive, ka ta kume, si ka dadu kumida ka ta bebe, si ka dadu banhu ka ta banha. Agora N ta seta diasu pa N ka ba na nha mai? Bo i kuse? N ta pega, N ta tra obida, N ta xinta na kadia, manha N ta torna sai, N ta ben, N ta toma, N ta toma i kami. Omi ta torna fai, ta nu pende, ta nu fase mésmu kusa. E ku ze, Ami nha mai n ka ta brinka ku el. Bo tardi Lourdes, Nha mai n ka ta brinka ku el. Nha mai, Ko ba na nha kadera, ko ba na tudu kusa, si kre bu nhos pô guarda, nhos toma-m tudu mudjer ki ntende, ma basta nhos ka kume-m, na nha fidju tanbe ka nhos mexe. Ma si ba ko ba na nha mai, bo ka kume-m, pamodi ami kumi nha mai. Mosinhu, kel-li ku ka ta manda-m má pa ki se nkontra ku bo sima Juzé pasa ki nhos ta pasa.

Ei ma medi otu N toka dianti Dios ka dexa-m pega pa Dios Sa pama ka dexa-m pega pa mô-l Ku nervu ki N ta tene Ka mi N ten brasu grosu Mi N ten forsa na brasu Pa N pega pa N da ku el na txon Pa N pa N kapa ka ta kusta Ka N tinha sis atu Dintu bu poisu nobuzinhu Ku lamina ku tudu Ami N ta fla klara pa nha fika Pa nha pripara Ami N sa ma mô mô ta é sertu. Nada é ka pa senpri. Palerma, mon ta mostra-u ma mi ka rapasinhu. Mi ka rapasinhu, nunka más ka bu junta ku diabu koban. Un kualker, omi o mudjer, kel ki N pega N ta toka dianti. Si bu ka kóre, bu dja bai. Dia ki N kontra pa ka kóre, kin ki koban? Pa ka kóre, bo é si txoru ka ta da-m. Pa ka mun ta ta pensa ma ta mo ta da un bafatada ta ba polisia ma ta txiga mo ta pru ma ma bu ta paga mo ta paga e muita n ta pega n ta mata osi n ka ta n ta pa n ta pa ka kadian ta ba sais anu di kada seti anu di kada n ta sai n ta tuna ku mi ta ku mi n ta be n ta be ta sai ku sinkuenta anu ra forma ya n trabai mi ya n trabaia sinku anu ali na na ya n trabaia tre na fransa ya n trabaia na purtugal ya n trabaia na ma inda dja n ta ben ra forma n ta ku n ta ku mi n ta pari n ta vivi ma bo ta n be nunka mas nunka mas e kel algin ki fika ta oia ta da medu. Nho ta ruspeta. Timenti un algen ka matadu na kel porkaria ki es sta ta faze li, kel li ka ta kaba. Timenti algen ka matadu na kes fai, mo sinhor, alvês nho ta tene nho mai. Alvês bu ta tene mai, mo sinhor, ki mai dja pasa mai, ki ten monti algen ki ten mai ki dja dja sabe dja móre, ka móre. Mo sinhor, bu ta seta algen pa ben koba-u na bu mai, sen bu mai ka ten kulpa. Bo ka ben gosta koba na mi?

Ma el ka pui na mundu so pa kansa, el ka pi torna, el pui na mundu pa djuda-i tanbe. Nha sinhor, nho ka nho ka ten valor, nho ka tra valor. Omi dja N kumesa ta, dja N kumesa ta toka djanti. Dja N fla nho ma, dja N fla vídiu, N fla ma N ta toka djanti, ma N ta pega, ma N ta rabienta. Nho ka kridita. Se ka koreba, oxi N sta di N toka-di apa? N ta da-i, N ta da-i pankada runhu propi. Nho pensaba nha ta konta mentira pa ninhen ka meste da-m konseiu pamo nka ta seta sen nho sabe ku sufimentu ki nsabe di ki nha mai pasa ku kel ki mi npasa ku kel ki nfika nta pasa ka bu pun pa nmatau José e e ma animator di es rama oxi ntoka nha nti dintu vila li nta mostra pekadu mi ka kume ntoka nha nti la ka kata ota kori ten algen ke besta propi. Ami sima sta li ku bandi na tudu kusa Ku bandi na nha ratxa ka yera Si kre bu fla-m mu ia ta pon konde ku sinkuenta omi Si kre bu fla-m ami N ten birotinhu Si kre bu fla-m nha ratxa ka yera Si kre bu fla-m mintirozu, fla-l ladron o fla-l drogadu Kel-la ka ten nada aver Bua ta koba na mi Ago ami enxe ku nha koitadu ki tra-m lagu Ki N ka fika sen lagu Ku kuse ku ten aver ami Nha N kumesa ta pega ami N sama N ta viaja N ta kumesa ta pega un pa un monti algen N te kai kuma ku pega. Ma ma bu ta ma ma ma ma ta fla, ami nka ta pega, ami nka ta sugundidu pa kosa nau, mi nta bai ku opu mel nta ku nta lonbau, nta lonbau, nta daki. Oxi Juzé ntoka yanti, mi mi na fika tromatiza, mi na fika ta txora, nhos tanbe é tudu tolu ba ka nhos ta lapital, nhos ta mostra ma tudu omi é ka omi, é ka tudu garga ta subi puleru, nta rebenta. Ami, mi ki fla. Nta N pui na kada omi pa sabe di si kabésa, pa sabe di si ratxa kaial, pa sabe di si família. Dexa família di algen en pas. Nhos ta odja nha ten monti di ténpu N ka ta na si live, monti di ténpu N ta. Nhos bai odja-m na Instagram. Bai odja-m na Instagram bo ta odja si N ka ta konta mintira. Si el é omi, el ta fase live oxi, el ta pape. N ta mostra-l pa nunka más pa el ka brinka ku mi. N ta mostra-l. El ka fla ma N debe sen el. Pamo ke kore, pamo ke kore, ndjobe tudo dentro de Xamburco li, dje ba spanta la na casa, dje ba spanta la na casa, nho oia um mensagem de Cequinha nta sta na live, aqui sem nta djobe, dje sta ma nta mata li propria, mi nka tem medo, timor se pa azar, pa azar nta aku li na Xamburco ta mata bien, bu ta kume, bu ta bebe, bu ta pari dentro de Xamburco, mi mu, mi, mi dja nka pari, nha neto, nha neto dja nkonxe, mi nka tem, mi nka tem medo, dentro de, dentro kadiâ nta fazi live na mesmo. Siga nha pusta. Má es tanbê nunka más. Aí el ten txeu, má nha ta prende di Kuba. Si ka prende di Kuba, tudu ki nhu anda, nhu ta kaianu. Ka nha ta, nha ta kunpra maxin pa nha anda ku el. Nhu ta anda ku maxin. Uma maxin nhu ta anda ku el. Pa N, pa N, pa N maia un monti buru ki sta riba rua li. Ta mostra-s. Ami nhos ta mata-m ami tanbê. Ke ki N pega tanbê N ta tra koka, N ta da ku maxin na, na gaiu ku odjon, la na Grandioku. Nunka ka xinti koraji sima oxi gosi. N ta konta-u nha verdadi? N toka Juzé dianti oxi. Ningen ka meste da-m konselhu pamodi ku konversa ku un ei ba djunta ei ku kes salamita ba koma diabu la. Fidju pi nho, Fidju di Deus. Pa nho sa ta, nho sa ta brinka, nho sa ta brinka ku munti algen. Nau, ami ningen ka ta mexe-m pamodi mi é duenti bu ta kadia. N ta mata-u. N ta. Má dja ma nha ta, nha ta ba fla ma mi, sima rapás di merka mintirozu i kabésa kansadu, N ta paga ki N ta mata-u, ki ka tene.

N ta pega nha amigu, ami úniku kuza ki N krê konxe é nha netu dja N konxe. Si si fidju ta da ku mi, N ka ben sabe. N ta mexe ku mi, N ta baza matxadu na kabésa, N ka ben sabe. N ta poi nhos toma ton di algen pa nhos ruspeta mai di ki la otu. Nhos ka ta ruspeta nha mai, nha prubléma. Nhos ta undata besta na txada ku buru na txada. Ma mi N ka ta seta nhos ba kandésa. N toka dianti di omi pa omi. Mi samba N ta da, ku raiba ki N ta ten, N ta rabenta el pa omi. N ta rabenta el pa omi. Ni N ka ta ka dai ku faka na rostu nau, pa e fasi laivi. N ta dai ku faka na kadera ku na obu, pa pega pa N sapa kel obu pa nu dedu ki es ta da. Se tene. N ta atrau merda, mos. Si bu ka fa laivi ku pilin di kui pa N ta atrau merda, mos. Mi ki flau. Pa tudu mundu sabe ma N toka iantri tudu Luxemburgu Kuma si mundu algen pensa ma N sta dodu Pensa N toka iantri N fasi live N toka iantri tudu Luxemburgu ma Kuma si kila perde stima Un bes ki mudjer pega mi li vila ku otu mudjer Ki N ba panta la Petange Si ke pasa. Nha borracha ka tota do xanketu. Pode koba na mãe, koba na mãe. Boka kusinha koba na nha mãe. Ba ta busca, nta ba ka venta pega, nta rebenta, nta mostra amigo ka ka pega binga com. Um alguém koba na nha mãe, encontra com em dá com machado na cabeça. Não, na cabeça nta não, nta dá com machado na pé. Que deve sempre, pura. E nha mãe de via que está ali sim. Pamo ka ta fla ma Samia konta mintira ma N ta adora pasinhu más bunitu nu mundu. Pamo ka ta fla mi kel-la, kel-la, kel-la é mintira tanbe. Kel-la é mintira tanbe, fla-s é mintira. Verdadi nho ka ta obi, nho ka ta obi. É verdadi sima kel domíniu ki N da-u la Kau Verdi. Pamodi N ta adora pasinhu, se ka mi, ti N da-u ka tinha nen-l.

Nu ta reklama kel-la en tentason própi. Má da-m raiba pamodi algen manda-m mensaji, ki el ta pâpia na mi, má manda-m mensaji na privadu, Mon Sidjo, má oji N pega makaku. Ka N ben di Kauverdi ku kusa téra-téra. N ben ku kusa téra-téra, N troka makaku Yampi. Ken ki fla ma ka ta korda? Má pa sema na live el ta parse, el ta kanba na kutela. El da kakatót, éra pa N pega mi na bo, bu reda omi pa makoi, pa N bakoi, pa N ba dako. Nhos ta brinka ku li ki jetu? Dja N kumesa pega. Nhos pensa krama mi é seba ku fili di. Si ki es é mal amadu, ki es ta fika, es ta koba algen atoa. Ningen ka meste da-m konsedju. Ka meste da-m konsedju pamodi dja N kansa, dja N kansa ku, dja N kansa ku es. Dja N kansa ku es. Pa ka meste da-m konsedju pamodi Juzé N ten ki timenti si el ka prende kulpa di kel otu boka xuxu, boka ma odju moli la, N tudu bes ki N ta kontra ku el, nu ta mata kuma el. Nu ta muda petu. I si el ka prende kulpa, N ta atira si kasa. N ta panha pessoal n ta ku tuti kelas di casa, nton N ta pega la si casa ta so sai sedu pa bu ta kuza katxor N dia ku N dia ku N dia ku trotxar no ta brinka ku no ta brinka ku ku ku Nelson di ki jetu nunka mas pa ka mexi ku mi nhos pensa kuze ka mi tira-m konselhu ami omi ki tira konselhu ma aki aki tira-m di sedu no ta bai infernu. Nu ta infia, nu ta sai, nu ta bai, nu ta tra. Ki konsegu ki Jizus ta da-m? Kanbê insinal konsegu. Ami nha N sabe ben, nha N konxe tortu, nha N konxe mal. Mi N sabe es ten. Fla-m mo ki pasa ku mi oji. Mo ki pasa. Den ára si ka bon, nu kontinua ta toma remedi, má N ta kóre, N ta da ku obu, N ta mostra. Má koitadu, sima es tromatiza la, mi na fika ragaladu sima ki oiaxuxu. El ta ben própi. El bai la pidi diskulpa, el pidi diskulpa asi pa tudu kes ómi ki ta koba kel namai li, pa kuma es ta pasa mesmu situason. Sima es ta koba kel namai, pa es kumesa ta toka bianti. Asi es ta para sta filijis, sta sebas, sta un data ki el ta koba na algin. Sima es ta ben féria, nhos ta odja si ka es ta mira algin, nhos dja, nhos dja riba ba. Nho nho apoio na caminho. Nho ta fla tudo alguém, nho ta riba boca. Kes alguém que ta cobangue na mu nunca mais vem. Nho fla um um homem pa cobangue na nunca mais vem. E ca ta bem Europa, só bem Europa que um que um oia riba palco nta pidi tem som subi nda ku ma tcharu nda ku ma tcharu riba duei ka pricai. Mba cadeia mba incubi mbebi na cadeia depois nta na sai.

Ajan ka disanima sen. Algen di inti di Europa ta kume kabe ta ganha kuazi 20 kontu pur dia, dja disanima. Otu ki sta ka ta ganha, ka ta ganha, otu ki sta ka ta ganha nin 50 skudu, ka disanima. Ku N ta disanima ami ku okin sta budu na txera? E ka pamodi se dinheru, e pamodi ajunta ku salamita?

ki ki oia ma nha ta mata e bode polera e korda ntoka yandi nta koe na txon baza e faka e si ma juzé nka tra ku faka no juzé juzé nsa ku tenta fasi nta pega e obu nta korta nta pega obu nta korta e ta fika panuleru e ta fika e ta puru pitadu mes mon sinhor nsa mutu kansa nsa mutu nervozu nha ten fika trankil pa ninge nka mesti manda mensagi pa dan konseiu mi nka mesti konseiu ami nta da konseiu Má ka pode N ta da konsedju ki N ten ki ta seta buru ku bésta pa ben pupera ami. Nau, ka meste da-m konsedju. Algen tra-m konsedju, N ta pega-l, N ta bla-l ku kel-li N disidi pui na nha mô é pa ka mexe. Si nho ta seta algen pa mexe na nho mô, é kel-la nho prubléma. N ka ta seta. N pui mininu na skola. Pô-la, ki da ki N ben di Kau Verdi ki N dexa-s tudu sábi, ôten ka sen kabésa. Fla-m, N ka ta da-m ninhun kumida. Gósi li nsin, N bira, N ka ta da más go. Fla-m, Fla-m li, Pâpia li nsin, pâpia li nsin. Fla-m li nsin, Má N ka ta da-m ninhun kumida. N ta txonha rapazinhu pa punta-m si N ta da-m o N ka ta da. Nhos ta panha un mudjer, nhos ten saia largu, nhos ten kajela largu, má tanbê N ta manda nhos tudu pa mata kajela. N ta manda Zé Melindo bai ba rabenta rostu la, la bu loja. Gósi li nsin. Pâpia txeu, Manda-ba ka. Linguada li nsin, Linguada li nsin. Kuse, kuse, kuse ku sta ali? Bo kal é esta ali? Nhos ka pode oia omi bunitu. Kusa di skola, ki dia ki ben di Kau Verdi, dinheru inda ka junta inda. A ki dinheru junta, N ta manda. Bo tanbe fa- fase algun kusa tanbe. Pura, bo pensa mi é so mi ki pariu. Inda nu da grasas a Deus ki bo nen pariu, ka ta pariu ki nu ba pa mediku, ba pa li, ba pa la. Mininu ka ta pega tudu nen so ta mata, N da un trotxada dja dadu agu ku sukri dja pa do do mininu bazofu kenti sima mi ki dja pari dja da-m netu ago bu sa ta ben manda boka li nsin nunka bu ka intra na nha lar bin kasa ku se ku e ten fasi ne li nsin ka mi ku bo nen nu ka ta papia mosinhu xata di kuzon mi n tinha amigu ta kontra ku mi na fika trisi un kunu nta mosinhu e un amigu di mi ki txoma li n ka bin sabe. Ami é mintirozu, ami é mintirozu Mintirozu txeu, mintirozu Má bu pâria un, bu pâria dôs I bu krê pâria três I mintirozu inda, mintirozu É primeru kéka bu ka ta da más Bu da más di dés anu bu ta da Bu pâria bu ka ti ka ti Bu ta inda pâria inda bu ta fla mintirozu Nho-nho mudjer nhos, nho-nho mudjer nhos É más piór ki fira-fira Kadiera ka ta da pa xinta Modi bu da menigu bunitu, modi bu ka ta katikosu, modi e ten sorti nunka ka da rabenta e rostu, ka e goi e, el e freneti propi, el e gosta di buska. Ma nos e amigu goma. E un mandiviu ki nu ta sanha na kunpanheru, so yo ja n ta fasi koza mariadu, el ta sanha na mi, u ta pensa ma nu sta juntu. Ka goi el e feia go. É, bo kel-la kuse ki ten aver? Mininu ka ten nada aver, pamodi ka ta fla kusa ki N dexa koi. Kel-la ku ten ki ta pâpia, mininu ka sta li. Bo ten ki ta pâpia kel ki N dexa koi. Ta sabe si mi é bo omi, N ta pô pulísia na bo gósi. N da bo polísia na bo gosi li. Mozinho, mudjer é un kusa ki ten saia largu, é sima mudjer bu ta sta ku maridu dentro kasa, nhos é kasadu más di 10 anu, nhos pode más di 8 fidju, é so nho dana, é ten birotinhu, é ka ta mi nho kumida, é drogadu, é mu finu, é kel la ki é mal di munti algen. Má so ki Dios é grandi, mundu é largu. Nhos sabe kel la si ten, é kel la, e sta pensa ma un algen, algen pa, pa. Pa so ki tanbe gosi ta ya ta ka saber. Ka ta dispidi di mininu ku semi na. Bo bu sabi sindi brinka dispidi di mininu gosi. Bo kila abo kila bo abo ta papia na dispidi. Po na tudu kes tempu i sa inda ku mininu, mininu sabi dia ki N ta bai pamodi kaba dja na na na kasa. Pamodi i sta na skola kunduson i ka ten tempu. Kel otu sta la pa geladu. Nton. Kela mihor kala boka di mininu di mininu di mihor kala boka mihor kala boka pamodi si non u ta toma na rostu la kau verdi gosi li ami ndi pidi tudu nha fijus tudu nha fiju ndi sibi ami bai tinti el la kau verdi mi ku mininu dja tene etu e mi ki pa korda di mininu mi fla mininu nhos oja li oxi nta nata mata porku pa tudu mininu ben pa li ndi sibi pa nta bai nta bai sugunda fera pa praia kinha ki kre bai bai kinha ki kre bai ka bai nton e patriki fla mi sta na skola di konduson ka ta da keli otus la pa jeradu trati pitara É kuze é pa N fla-m, Satan, p'e ta ben kóntra nha trákia kon Jan? Dexa di atrivimentu, bo bu ka sabe nada. Dexa di pâpia, bu ka ten razan. Bóka grosu. Mozinhu, kel é só dor di kutuvelu ki el tene. Nun sta na brinkadera. Nun sta na brinkadera pamodi ki el é ka ta, el ka gosta di da pa baxu. Dja e ten e ta bu ka gosi pi bu ka gera ma gera li bu ka ta atxa mi Bo ta bu kapiton mi Su de ka na mundu ta txoma maridu undi sta Ba bu ka final Xan ketu Kes karni ki minins ka bai pa ba kumi N kume el mi so N kumi ben koi Pulsa toma si ma sta Mo si N sa na brinka ker ku nha madi fe Nu ta brinka nhos ta pensa mi Pra nhos ta ben kasa N ka bes N ta manda N ta ba ku nho kasa N toni kabritu la ta rafal Bota em flau kantu bes bu ka ta entra na nha live bo li bu kolega ka sta mi ku bo nu ka sta papia pa bu ka entra na nha live bu ka ben seta kabesa bu sabe mi ku bo mi ku bo nos e mal ka bu ben buska un gera nisi npamodi mi ka bu kolega mi ka kolega di algen grandi mi si di la oja nha prima buru na cara. Nha Zói na ki ta konta, ma fla tanbê ma kemiñu ki ki N pode da-m é ka di meu tanbê. Asi ta signifika ma N ka ta konta sô mintira. Sô ma mi N ten resposta na ponta bóka djobe. Si bu atxa ma é tudu mintira ki N ta konta, ma N ka ta mintiu ku mi, N ka sabe di mininu. N fla tanbê ma N fidju é ka di meu, ma é di otu ómi. Asi bu ta responde, Asi nen forsa ku ta fila nan pa N ta sai. Ten bus konkursu ali n sima. Fla tanbê, Fla faxi N ka ta sai.

Nton, klaru, mô di bu rei sta fla mo, Kada? Mô di bu rei ta fla mo, Kada? Ma mo kada mini ku mi. Pur-la mini ku mi, rei ta manda pa e bu resebi bu, manda sinhor sta, e bai ba kume ku se maridu. Abo ta xiba mi, na? Abo mudjer propi, ki omi ka ta da mini kumida, ta sa di nsinta pa mi?